Tishike tishike pamatare apo asekuru. Yeah. Tishike yeah. tishike. Yeah.
Yeah. Nzvimbo yo uri kusvika inzvimbo inoera. Wo uri kusongana navo ndeve kumatunhu asina mvura. dzokera kumashure mudare ramapirango muti hauyi wakapfeka tsapata bvisa tsapata dzako tisvike tisvike pamatare apo kusvika wasvika ndikakuona sandakuona

Ini ndikakwira ndege yangwaze. Ini ndikakwira ndege yangwaze. Kamuzu, Nambori, Makwacha, Nirina, we. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, ndege yangwaze iyi. Lilongwe madekwe. Nhasi ndikupinda Mozambique nayo iyi. Chikomana ndakuona nsa ndakuona. Ndizvo zvasekuru. Ndakakutarisa ndiri kuona kushushikana kutambura nokushungurudzika. Ah, tatambura zveshuwa sekuru. Ndakakutarisa ndiri kuverenga gwanza gwako ndobva ndaona mapepa. Aiwa kudzidza takadzidza shuwa. Ndiri kuona mapepa, ndiri kuona musoro mune ndoro. Tinotenda shuwa tiri kuita engineering. Doro yoruzivo rwechikoro kuripo. Chakunetsa chii muzukuru? Kudzidza kuripo asekuru asi mari yanetsa asekuru. Matare atava kupinda nawo endiro yemapilangomuti. Ndizvozvo sasekuru wamapilangomuti. Ini ndinoshandira mvura shavi rangu ndere njuzu. Ndizvozvo asekuru. Ndakaita makore anokwana makumi matanhatu namapfumbamwe ndirimo muna shashe. ndinobudamo zuva nezuva ndome ndinotora mitombo yose ndino uri kuona kive mota dziri pazhava ndationa sekuru vanhu vabva kumativi mana enyika pasi rose vauya kuzobetserwa pano ndosaka tauyawo asekuru nesuwo vetsoka
Zvino padare ramapirangwa muti chinotanga kiswa mukati makwacha. Ndizvozvo asekuru. Makwacha, makwacha. Iwe, iwe. Usaita miedzo. Unoda mari iwe? E, tiri kuida asekuru.
Wava kuda kutanga kuratidza kuti ungangoda kuda kuita mari. Chiradza unodaita mari nokisa mari mu. Ndizvo zvasekuru. Yeah.
Yeah. I iwe. Ah. Eh, chama kwenu. Eh, ndimanyatire. Ah, pakushinga handizivi. Whoa. Ah! Regai ndomuwe. Ah! Chomurume chivindi. Chomurume chivindi. Chomurume chivindi. Iso so. Yeah. Kwai unazvo here zvivindi navasekuru hokwe? Ah, tinogona kumboshinga asekuru. Chakufambisa pano imari? E, kutsvaka mari. Ndiri kuona mufananidzo wamapepa. Ah, chose kudzidza kuripo asi mari. Mari yadini? Mari yanetsa asekuru. Saka pano pabhengi.
Mari yasekuru tiri kuda mari. Pano pan'anga. Handizvo? Ndizvo zvasekuru. Zvinodudza pana sekuru apavanziwi. Wovya kuzoromba kai? Tata uya kuzosimbisiwa. Taura zvawananga chizukuru.
tatandipedzera nguva vanhu vose unoona vane mota dziri pazhapo mapango unoona ari pazhapo vanhu vanoda kubetserwa vabva mhiri vanoda kubetserwa tauya kuzoromba ehe kana wadya mbwa wadya gono uri nani pano panouya maminista pano panouya vakuru vamachechi pano panouya shoroma vose vachida mari asi vazhinji vanouya usiku vamwe mamba kuedza vasekuru okwe vafara kuti wauya masikati kuzoromba chirombistiya chirombistiya ndizvozvo asekuru heti ka wakasimba here nhai muzukuru atogona ah, kumboshinga asekuru tingagodini otiri kuda mari ka wakashinga ee eh, ndakashinga okwe okwe ari kuti kwai hee ndakashinga ndoda kuti utange wapinda mumukokomu mune nyuchi makumi mazana makumi masere asekuru mumukoko munyuchi umo Eh, imwe neimwe inofanira kukuruma ende kana yakuruma ropa rako richadunduvira kusvika rasviba sezimbeyo unoriona iye

Ah, sekuru haa ah, ndingamedzi dombo haa ah, ndingamedzi dombo chero kuri kuda mari haa ah, kunyuchi ndakubva touya tomedza futi dombo dai manitsvakirawo zvakareruka sekuru yeah. panyuchi nepadombo apa kusimba kwakaita dombo iri ndokusimba kuchaita mari yako sekuru dai mama unditsvagirawo zviri nani semunhu ari kutanga kuromba kudai a padombo apa yeah.

Usavhunduka hako, ndiro rinenge rabuda mauri. Ndinotenda aseku. Chitanga kuverenga mazuva kubva musi iwoyo. Iwe uchapenga kwegore. Gore ndichimanya bani asekuru richipenga. Chero ukafamba bani. Kupenga kupenga chete. Gore Ndichipenga asekuru. Uchidueta iwe.
Asi panongopererawo gore mari yako yatanga. Wo ndine ndaona million. Ah, zviri nani.
Vanenge vatovhura uku kwa kungozimbisa chete bata. Oh! Joriti ne mimba ina mazuva matatu bata. Eh, bata. Kakata, kakata, kakata, kakata. Hey.
Ndizvo zvo vamapira ngomuti. Eh.
Kakata, kakata, kakata, kakata. Uyu munyamaradze. Munyamaradze. Paradza nama yako. Kubva kurima uchiuya kushedza. Ndizvo zvo. Kubva kuzhara uchiuya kumari. from madhaka to hotera wapinda ndizvo zvawamapira ngomuti
chai chai ndizvozvo asekuru
shekerera wakadai nababa vachikomana ndizvozvo pana mapilango muti apabva wakanditarisa unodzokera nenhandasure ndinotenda asekuru kushinga kwako ndokuchakuisa pakanaka ndinotenda asekuru

Manyatera! Ah, dziri mero. Manyatera!
Ah, mfana wangu bravo. Madiko blaz.
Hey, paka ipa so blaz. Ndokumbura uka in 2 minutes. Dangu aina masini anda Juma ukonda to manyira. 2 minutes chete. Upani koda umanyira.
Eh, dangu aina masini.
Unaka unyana azoitunda zvinhu zvakadai. Oh, aiwa manje mfana mchembere vanonetsa manje nenhau yekuti masini awo abve padheni manje. Zvadzingori 2 minutes chete. Ah, unoza zvaunenge woita mfana wangu eh. ati hembe yagara iwani. Unenge wakupinda mudheni wobva waainira mudheni. Because handiti iwani because ah vatombodi ma properties avanobuda mudheni. Hey, eh, but mchembere wako ndio musa wa manyatira. Aiwa apinda mfana.
Apa apa ndakuto risk manyatira. Aiwa apinda apinda mfana bravo. Mfana bravo. Unokira makuseni kamhanya mhanya neudze aini. Bravo! Ah, fana bravo arimo ere muteno. Bravo! Fana anovata makuseni akadai. Bravo! Eh eh eh eh. Eh, bakumana. Ah. Nozi ndiko makuseni wakumana. Ah, wadiko mafana, wadiko bravo. Mungava takarara wera.
Aiwa, uko wadii mningina.
Ah, hapana. Otherwise pari sei pateni.
Ah, pateni bro. Pateni bro. Fana ndaita emergency. Emergency. Ndaita kuti undipasirewo ka chikoropo ka. Hey, ndoda kumbonaisa naisa padennis akama kuseni ndakuona takuzotanga kutsvagana vamwe madhende kudidii kangotarika ndingodi ndimanye pamufana andipasirewo chikoropo aiwe neni tagara tokumbidzana chokwadi eh.
but hey, problem yaitika vanoona ndara manje adini masina abude panze oketa saka zvaoita ka panapa iwe chii wotongopinda wokorobhera mumba ndondomboma manje ah, but mfana bravo usadaro ndiri mukoma wako mfana iwazve iwazve eh.
manyatiri uchirumemba pakandaiomba kwako paipai mm.

Nyama youya ichidaidza iwe kana nyama youya ichidaidza iwe. Tana. Teti. Uya kuno mwanangu. Eh, ita so. Inda unondidedzera umanyatera auye kuno. Eh. Kuti akasire.
Ah, ma mukasei mdara Dhewa? Ndamuka unga sei munyati? Ah, ndamuka mdara.
Eh. Ah, ndachiborova rova maruwa kuseri uko ndandimukire kurova rova maruwa uko. Andizi? Eh.
Zviri kufamba zvakanaka hazvo. Unoita basa mune mazvo chaizvo. Ayo, ah, tingati Dhewa imagara munoda zvinhu zvakanaka ka. Ah, unozviziva. Izvo hatidi zve change change izvozvo Nai, ndandaona mwana auya kuseri akati mati ndiuye Eh, ndoda kutuma oh. Eh, ndoda kutuma uno ndoda kugadzira ndimhanye kubasa wamuda mhanya Eh, basa saka ndoda kundi- kundigadzirira breakfast mondigadzirira tea saka i
ina unotenga shuga oh, ndonotenga shuga Eh, unotenga shuga Iyi mari 200 iyi ndanotenga shuga. Undotenga 2 kg yeshuga. Eh tenga 2 kg yeshuga.
Wokurumidza kudzoka because ndakasara ne time ndoda kumhanya kubasa. Ah, ora ora itinga.
Eh wokurumidza kudzoka. Ah, dara dewa. Oh, wadzoka. Oh, ah, ndadzoka. Ndanda kule utarisa out kwa ah, wanunuka. Kwa shop kwa danda enda ndashaiwa ma 2 kg yeshuga. Vava ne ma 1 kg yeshuga chete. Hawana ma 2 kg.

Wodanda 1 kg ita 100 bond watadza nei ukatenga 1 kg 100 bond ari mairi 200 bond ndiyo 200 yandakupa. Uisa kuno mari iyoyo. Wakapunzisa manje sei? Ndangorivara wode washuwa. Warivara kuita sei wo mari unayo? Saka oh aiwa ndangorivara wo boss dai ndada utoti ndipei tuma 1 kg ne 200 bond yanga. Uchaita zvanga uchifana kuita mani ke zvinokuti nonodza mheni apa. Oh. Uri kundinonodza ndoda kuenda kubasa kamiri wa time dziri kuenda uri kundinonodza. chibva wadzokera kumashops ikoko ndoda kutuma kumashops ikoko mashop eh ndoda kutuma enda unonditengera indozonomwa mberi ndoda kutonomwa timbe ndakuita tii yokutenga sendisina musha nekuda kwebrain kusashandisa brain shandisa brain urunzwa ah, shandisa brain ndizvo zvodewa enda unonditengera mateki mateki eh unonditengera mateki Rega ndione kuti imari unonditengera mateki bos ndine tapedza basa pane mafunctions atinazvo unonditengera unonditengera mateki achero ndikashaiwa mateki kana vane matenesi ndotenga size ani unotenga size 8 o size 8 omhanya size 8 ndotenga one pack apa size 1 size 8 yemateki kana matene size 8 yemateki kana matene one pair ndo mari inokwana enda kupa iyo iyi handichakupi utono mwatii kubasa academy boy amazuva ano ana kurongeka manje
Ah, mchena. Yes, uh, ah, ah, ndadzoka.
Ndadzoka. Eh, ah, ndazowana matennis. Wana matennis?
Eh. Oh, wana size ani? Oya, ah, yamanga mataura yo, handi mati ndishandise brain. Eh. Bozi ndazovhunza ndikati ko size 8 imari yematennis. Ndobva vakabva vati 500 bond. Ndobva ndatobvunza ndikati ko size 4 imari.

Jokes Unlimited Multimedia, cheaper, better, faster event planners. Eh, pano pamauya panonzi pamupinyi wasvotoka police station ini ndinoitwa constable chamhela mulungutsvu um eh, ndinoshanda ndiri kuinvestigations um eh, ndinoda kuferefeta nyaya iyi yekurohwa kwawakaita manyatira e, iwe ini semuferefeti e, ndoda kubatsira kuti pasazova nedivi rekuti panonzi ndatora saidi rekuti ndamirira iwe semurohwi kana ndichamiririra uyo akuroora saka taura nyaya yako tinzwe
constable changu hela mulunguchu inda ndichida kuti jaindi ka munyatso kuferefeta nyaya yekundirova kwakaita iko no front tip yangu yese iri kugwadza nde ndakutodya nyama nenguva dziri kure ndakutowandisira kumagwiri nekumbambaira saka ndaida kuti muite nepamunogona napo pese jaindi adzike ainde kwakafanira kuti ainde kune vamwe vake munhu yoyo imhuka blo one zviri kuita mazino angu so Eh, nditori neimwe mari yandai ndiinayo ndaida kuti ndiwedzere paschool fees yemwanai ndogona kutokupai haisi yeuori kai ndogona kutokupai 50 dollars io mubate makadai neapa munyatsokuita mapepa zvinyatsokufamba zvakanaka because akandikuvadza munhu uya uya
Nai manyatea, urikura kuti mari iyi yawandipa iyi wati ndeye madrinks haisi ah, yeuori kana kuti asi zvondinetseseri pabasa mufana wangu zvinhu izvi asi zvisinei kana uchirevesa kuti iyo mari wandipa kuti ndimwe madrinks ika aits ah, okay chiro kana ndiite plan yekuti taenda atoro newakomana wako handiitika thanks mufana wangu Eh, vakomana constable chachi tiwigirewo musungo yedu jaende auye kunoku swedera uko iwe pana hapana jaindi pano right eh, jaindi eh, uona panyaya waitaika munhu wakarova manyatera uyo akutooma musoro akutotaura kuti anofanira kuti iwe anofanira kuti iwe uende kucheri kucheri redu guru takagadzira uko unonzi chavaita chiripo saka handizivi kuti iwewe uri kuti chii nenyaya iyi nototi pakaipa ini ndoda kutopedzisa nyaya yemapepa ndikatoita dhoketi iri ndakutoenda neuchi koti une here zvaunoda kutaura ndisati ndaita dhoketi eh, sevuka eh, nguva yandapinda munomu kwasara hembe dzangu ndokwasara zvandachikwasa kuti ndidi ndikutambidzewo nokuti eh, itori nguva yangu yekutanga kuti ndini ndapinda mujeri tine mhuri kumba ukushiva hamuna zvamungakwanisa kuti ndikutambidzewo here haisi kuti ibribe kana kuti ichiishe imari yekungokutendewo basa ramemandiyitirawo shiva right saka ndafana wangu iwe wawafunga kundigadzira pakadini nekuti ini joshua ndogona kubatsira kuti ndikuona zvinonge wati une mhuri plus uyu futi manyatira wakawo wakarowa futi ane mhuri ndinzida kuti inika kana uchindigadzirawo zvakanaka kanokwanisa kukubatsira handiti ndokuregerera then ndikurudzira inonzi out of court settlement kuti imimi iwewe namanyatira kamuchinge wandipa zvawandipa iwe wanditi chanditaura namanyatira ndoya motaurira chef ndineka handrezika ndinakweshewa Kwanisa kutambidza iwe ka. Right, giant.
Eh, zvakuti manje kuti ndakuregere. Ndakunotora manyatera. Mutaurira iwe mari yataura it's okay. Ndotora. Nekuti iwe ndatonyara kuti ne mhuri. Manyatera ne mhuri. Ini ndine mhuri but mari yakuda kundipa iyi ndakutokutora kubatsira. Nekuti wanga uchatoenda kujere redu guru nyowani. Chawaita chiripo. Usazozviita futi izvo. Handiti? Eh, right, wakomana manyatera na giant. Eh, nyaya iri pandikuti ka Ini ndakuda kuti moira handiti iwe giant manyatiro wakarova handiti anzwisisa kuti iwe uchanomurapisa handiti wamurapisa munhu ane mhuri iwe une mhuri handiti saka eh, mu- muregererana ndakatarisa unewe manyatira uri munhu anonamata iwe iwe ane mweya wekudi wekuregerera handiti right eh, vakomana pane mapepa andoda kuti musaina kuti ramangwana kana uye ukasazorapiswawo ukasazorapisawo ndozotangira papo saka iwe uya usaina right giant uya usaina

vanhu vemuno muarea wo so ha vanozobhaisa manje bhini kushaiwa kana chunhu saka inditori nani ka pabhini Bhini kudhakwa kudai kushaiwa kana eh? Pana mbhini munowanikwa ma eh? mazai kawo eh? Ah, bhini rakadhakwa iri eh? Eh? Ah, bhini rakadhakwa iri eh? Ah, at least ndosaka varungu vataura kuti you can never send a send a Center that you want to send it, especially when it is centrally centered on the center that it has been centered for. Mm. Ndosaka varungu vachitaura. Eh, good morning class. Eh, dakumbokudzidzisai ndevele. Ndevele because yakakosha. Ndakambozoenda kubulawayo ndikadzingirigwa namatsotsi. Apa sikagoni ndevele ndikati nqonqonqoi

Listen. La le la la la la. Listen is sleepy here. Yo malale lilo lulu lu awakawa. Eh? Eh, eh, eh. Don't you spirit in a bagay mother. Ah, jakapusa. ndichakurova ndakarova mwe munhu ka akatyoka ropa akaerera mabhonzo ayayaya Yo, eh, kunaka. Yowe kunaka. Watichi ndokurova kupi? Ehe, ndiri kuuya mangwana. Uye nehuku iya iya. Ehe, horaiti iripo. kana newewo tondivhiringidza ndiri kuinda kupi
manyatera usandinyadzisa kandatya pana rabhaoma anozviwa manyatera usandinyadzisa ah. kandatya pana rabhaoma watozviwa handidi mna ndoda kundinyadzisa kandatotaura ndatotaura udzikama takange tanzwa nemapata nemapata pata dzikama Rugare!
Ngaruwande! Rugare munhu waMwari!
Pane vanerapo! Ipapo Ariya vakasumuka nengoro yemoto Vazvisina Vakazosi kwana baba vake Razaro naTivhasi vakanga vari pasaiti. Pakakanzwa tafura pamberi pavo. chigava chokudya chomweya muchinjiko chatseta muchinjikwa tatseta murandakadzi amen wagona ukauya kwanga kwazara nguva shomanana kuti akwire
asi wafemegwa zvino zvawafemegwa ukapinda muno murenje mune gungwa dzvuku red sea inobuda muna river jordan iyi
unogona kuona sechimvura chishoma shoma igungwa iri
ukawira umwe wafa akuudzai kuti muchabviswa dhimoni vatete
Chikomana, zviri pauri hazvisi zvako. Chikomana. Rabhauma.
Chikomana.
Chikomana. Ndoziva hausiwe. Nhasi ndoda kukubvisa dhimoni iroro.
Regedzai ndimubetsere mwana uyu. Rabhauma, ndatambudzika nemwana uyu zvokwadi. Aiwa.
Gore ndoro.
Mauya kunzvimbo kwayo. Sumuka murandakazi. Uye pedo. Ndikuna nzurudze. Dzokera. Mucherechedzo wegwayana wava pauri.

ndakuudzai kana mapinda pagungwa dzvuku red sea rinobva muna river jordan mararama musaona mvura iyi seshomai yakawanda mvura iyi mazviwa wapinda umo abudimo igungwa iri chikomana tokanda kumatunhu asina mvura uyo wanaka watonaka uyo uyo watonaka Uyo wanaka wanaka wanaka wan hey, eh, murandakadzi gwadama apa gwadama apa murandakadzi tarira vuno tarira vuno kwendiri uyo rega akadero
wasongana namapokarume
mari yoda mari
mhiko mhiko yakatsvetwa pamwana uyu imhiko huru mari yakatsvetwa toda miliyoni nemweya mitema mweya mitema tema tema zvomouya pano magona ini nemi nhasi tichavata tose pano tichinamata
usiku hwese tiri vaviri tichidii tichinamata mari rabhauma nokuti mazidike ndikudzei rabhauma gore rava kutokwana mwana mwana wezvanzi yangu achigwara nomwe wangu wogwadza kuti iri gopera zverinogore here azvivokada kene kene manga musina kuuya pano ranga risingaperi waidoona uyu oh. regai muoni ini handitauri zvokunyenya Oh. Ndakati ka muchamuona muchamuona achidzoka apa. Mirai zvenyu muone.

Chikomana. Chikomana. Handibvi. Handibvi. Ndiwani handibvi.
Handibvi.
Manje ina mundigone ndiri mukuru. Mweya wake wakaribiwa. Ndiri mukuru wavakuru handibvi. Eh. Handibvi. Ano hakuna chinoramba. wakaiswa mweya wemweya pari saka toda kumisa palishi
handibvi kana tamulisha sezvizvizvi tochinda naye kunobvisa Sumuka chikomana. Dzupu. Tadzupura. Uyai kuna amai. Takuno chikomana.

panogwiwa panogwiwa apa iri kuramba iri kuramba yabvuma makangwara ini sekera mauya naye pano nokuti makadii
vatete kutisakanga mwari ndezvosi yedu chikomana wararama chikomana madzibaba kuti ripi mira zvako hatisati tapedza toda kubvisa lish pauri Kuva tete mchiri kana takubvisa leash muchiri makandipfekedza uniform yangu yekuchikoro iyi zvabva zvatopera kana tabvisa leash anaka kuva tete chikomana chikomana chera na nhasi deti sumuka chikomana
vadzoka Ko vatete ko Wadzoka. nhasi date ndiani? Farai nhasi mufarisise.
tete ndi 31 december zuva rawaponiswa namwari jehovha vakurangarira zuva ranhasi manyatera ndinoda kutenda mwari ndinokutendai mwari nokuponesa mune hazvanzi yangu chema zvokwadi nokuti magwanza ukanga uchiita Chema chikomana.
Chema. Chema. Chema.
Mandirapira chii vatete?

Menderekedzo yegungwa panonzi pabeach nevarungu. Ndopotoda kuinda newe. Unoriona gungwa iri wayambuka. Uya uku chikomana. Wavambuka gungwa iwe. Bata mawire inenge bata apa ndo muteure wako. Dai mandisiya njipenga kuchikomana. Right,

inoenda nyaya yekumberi ndeyekuti ko imi akakuudzai kuti ndaida kuporeswa ndiani saka ndaigoziva sei kuti haudi kuporeswa inyaya yiko yauri kutaura kana ndakapenga muna january makadii kundiporesa muna febhu kana muna june ko sei mauya neni nhasi musi wa 30 december wanga ndati ndiye newe ava vatete mavhiringidza zvinhu zvangu ende nyaya iyi haipereri pano ine ndakumberi imi namadzibaba wenyu rabhaoma nyaya inoenda kumberi vatete manyatera 11 11 months 30 days dzose uchigwara unofunga kuti ndigwadzo unoona sokuti ini ndandizvifarira here ini ndingafarira kugwara kwako ini uchenda zveumubhini wangafunga kuti ndinofarira izvozvo ini vatete iri vatete vako azvanzi ababa vako chaiyo chaiyo andifarira kuona uchigwadziwa sezvaunga uchiita izvi kupora ndapora asi nyaya iyi haipereri pano vatete

Ah, makadii henyu baba? Tiripo baba, makafara here ah, baba? Tiri nani?
Handitika. Eh.
Pari sei pamushando apa? Aiwa, ah, tiripo tingadiko basa raMwari ndo ratongoramba tichiita hedu pachechi apa. Handitika. Eh, eh.
Varipo here baba vamufundisi apa? Ah, mfundisi madhawu vanga vambobuda. Ko kwaive ndepi zvona muno mwa? Ah, pane pavaenda kunoita maprayers apa. Oh. Eh, pane imwe hama yanga isiri kunzwa zvakanaka. Oh, indava.
Eh, ha miviri inenge yadzimba. Ah, mosaka zvomoita ka baba ka. Eh. Ndine pasuro ya mufundisi. Oh, ya pastor Madau. Eh, ndoda kuti mundipiro pastor. Oh. Eh, moza kuti pasuro yabva kuna vanamo yapera. wova nhamo yapera wokureva kuti kupedza kupedza nhamo nhamo yese mukaona isusu yayapera saka ndiva mupedza nhamo orit vamupedza nhamo veshurugu vaya vadii umune 2 kg yeshuga handiti mowapa vowana kumwa ti somunhu wani wamwari wamwari veshurugu veshurugu voshandira shurugu haindedina mamaini angu izvo zvindati siya vakomana vachimamaini eh, ndichionaona aiwa hapana problem saka ndoti vamupedza nhamo vemamaini vekushurukwi vauya ne 2 kg ah, yeshuga paimumwe tibaba magona imakapedza makangwara mudhara eh. chiregai ndichidai muwane yedrink nai eh, ah, chibatai makadai inogona kusvika 100

Eh, Pastor Madhawu, mfundisi, pamanga mabuda paya paya pane vamwe baba vauya kwanzi ndinonzi va- vamupedza nhamo saka vabva vandisiira 2 kg ye- yeshuga ye, vakati 2 kg ingoshandawo panapa pachechi ichingobatsirawo pabasa ramwari asi ini vabva vandisiira eh, 100 use vakabva vanditi kana mfundisi vauya wobva wati pastor madhawu kwanzi oi 2 kg yeshuga inini 100 us vati ndigoshandisawo zvandenge ndichingodawo vati semunhu adhonzawo ndiri asha pana apa pachechi saka ndo zvavanga vasiya vati ndikuzivisei brother manatra confusion inenge inokunetsai confusion chai chai munhu wamwari mungati munhu muranda washe angauya kuzopa kuimba yamwari shuga 2 kg yakapunguriwa imi muchipi 100 plus asha vasaka ndotosiya yangu ufundisi imoita indotewa asha ndopiwa mari nevana vesangano nekuti zvinhu zvindomo hakuna munhu angambonzi kwanzi anganopa munhu wamwari muimba yashe kuti kwanzi mufundisi indai mupiwa munema wapashuga imi monzi chitori 100 dollars tiro ndimi kuti nditi contribution kana kusahusisa handizivi chero muri imimi mukati imimi mukona kudzaa dzimba yenyu kuti ndapa ini ndapuwa shuga ndapa mufundisi shuga e, munhu wamwari akasviko ndipa handreplus kanzwisai muhomwe ndiyenyu mukadzi wanyu angafunga kuti angazvihwisisa anotokuti mabira munhu wamwari ine mupa handreplus mutore shuga zvinova kuti iyi mari ndiyangu imimi yenyu iyi shuga ndo yenyu iyi ndoya munobika tii muri gumbo inoshandisa hundred dollars handichazi kuti tinyange ra hundred dollars reva ndanga ratuhande kupfura ipapa brother manyatera ini ndiri kutomwa drink ii muri kumwa mvura kuratidza kusiyana kwangu inini i muri ash ini ndiri mufundisi hapana pane kambonzi onzi mufundisi ngamwe mvura kuratidza kutosiyana kwezvinhu tiine mutaro siyana hamungapuwi mari ingava chadenga ten dollars Shuga yangu ikada yanga chingori yenyu. Imwe mvura mindi brother. Munobika tea kumba nemudzimai. Ah, asi manje ivo vamupedza nhamo pavanga vauya vanga vati kwanzi inini yangu i 100 US yamufundisi i i i i 2 kg yeshuga. Saka regai hangu ndichingomwa mvura sekutaura kwamaita ndinobika hangu 2 kg nemhuri. Kana wakuti vamupedza nhamo. Shuga yanga pedzi nhamo 100 dollars ndo chapedza nhamo. Pamwe zvakanaka muranda wacho. Ah. Shuga munhu ungati kwanzi ini ndindotura shuga. Iyi asho utura mari. Zvongotadza kusana kwa mfundisi na asha ndezvipi kana ndopuwa shuga. Iwo tura mari. Ayo andambotadza. Apa andambotadza. Haa tichagodii maasha kutongomwa tii chedu itii nemvura mm, but haa pasta madhau paya paya haa varwadziwa munhu wamwari bcause vaya vaya vamupedza nhamo vanga vasiya vanyatsokutsanangura kuti no brother manyatira yenyu iyi 100 us dollars iyi 2 kg yeshuga yakapimiwa iyi mopawo mufundisi vobva vabatsirika pachechi but haa rega tichitongomwa tii tichagodii chedu itika itii nemvura agodii haa ah, varwadziwa haa ah, varwadziwa katongoisa shuga yoyi yekupima tongomwawo tii chagodii ah! kuchichizve 2000 us dollars saka mukuru vaya vaya vanoratidza kuti vanoda kupa but havadi kuzviratidza Saka apa ndoita sei manje? Ndonoudza mufundisi kuti mukati me 2 kg yeshuga mamune 2000 US dollars but ah, inini ah, izvi ndo zvakanakira kuvimbika ini ndavimbika ndikavaudza kuti ndapuwa 100 us dollars haa ah, se apa handivapi apa ndogona kutsvagawo kana chimota chidiki chiprivate kana kutotsvaga kana stendi chaiyo because ivo ka

uyu anonzi tawa oh vese ndivana tawa eh nditawa natawa saka uyu ndaachida nzvimbo yegrade zero uyu taachidawo nzvimbo yegrade one alright alright Eh, okay uh, miss chanyao the principal of vhc panapa tinoita zvinhu zvedu zviri differently we interview the parent or the guardian not the child saka Tichaindavhiwa imimi zvamuchatiudza ndozvicharatidza kuti vana vari vaviri ava tawa natawa ndizvo vawana nzvimbo here pano nokuti pano tinoda krimu yoga yoga hatidi vana vanonyadzisa saka kubva kuhunhu zvese tinoshanda titi gavi rinobva kumasvuuriro haa zvakanaka medhemu zvese zvamanga muchizama kutaura Nekuti ndatonzwawo vanhu vazhinji vachingoti ha indai paVHC indai paVHC munonoiwana nzvimbo. Ndatombotambura kuti VHC ndechipi chikoro ichi. Mwana akatozoti ah inonzi vakafa havana chavakaona primary school saka haa munenge matigonera ini ndosaka ndiripo munondiinterviewa vana ndivavatawa natawa.
Horaiti vaManyatera, mubvunzo wedu wekutanga unoti tsikombi chii? Haa Miss Chanyawo, tsikombi munhu anenge akatsikwa nekombi.
Ah, vaManyatera, Horaiti, handei mberi. Mubvunzo wedu wepiri unoti, Gonzo mhini, rambira mumwena, chakaipa chikuwaniremo. Can you translate it in English and Ndebele? Ah, Miss Chanyawo, zvidiki izvo. Gonzo mhini, rambira mumwena, chakaipa chikuwaniremo. NeChirungu zvinoreva kuti lockdown. Kana yava Ndebele zvoreva kuti lokuzeni.
Lokuzeni? Umm vamanyatera horait mubvunzo wedu wenumber three imimi mune mazai three ah, mune mazai six moputsa two mobika two modya two munosara nemangani mune mazai six moputsa two mobika two modya two munosara nemangani ah, mrs chanyawo ndine mazai six ndoputsa two ndobika two ndodya two panobva pasara ka grade yatawa zero ka ndabika two ndadya two ndaputsa two panobva pasara zero ah, chokwadi vakafa havana chavakaona vamanyatera sezita rechikoro chino vakanga vazviona orit mubvunzo wedu wenumber four sevakomana vachiramba kutaura nevasikana vavanenge varambana navo Sei vakomana vachiramba kutaura nevasikana vanenge vavaramba? Ah, madam.
He? Ndo inonzi pena kamubvunzo wamazotipa uwo. Hakuna munhu angaramba achitamba radio iyo isingachariri. Ndo answer yekutanga. Answer yechi 2 ndeyekuti hakuna munhu anotenga uniform yepachikoro paashaiwa nzvimbo. Hanti munoona Tawa uyu tatosana kutomutengera chibhibhi chakafanana neuniform yepano pachikoro nekuti kuziva kuti anotoiwana. Mama Nyatera, mibvunzo yedu yeshona yapera. Tava kuenda kumasvomu, maths. Kubva muno muHarare kuenda kuGweru pane makilometres mangani? Kuzobva kuGweru kudzoka futi muno muHarare anenge ava makilometers mangani? Kubva paChristmas kuenda paNew Year pane madays mangani? Kuzobva paNew Year kundobata Christmas pane madays mangani? Medhemu, masvomhu ndoo angu zvechaiwo chaiwo. Kubva muno mumuHarare kuenda kuGweru pane 254 kilometers. kudzoka kubva kugweru kuuya muharare ha pangori futi ne254 kilometers ka kuzobva pakrismasi kuinda panew year panenge pane 7 days Saka kuzobva pa new year kuinda pa Christmas pane gore. Ha! Saka kubva ku Harare kuinda ku Gweru kungafanana nekubva ku Gweru kuinda ku Harare. Ha! Idzi dzakundiremera dzakudawo imimi madam idzi. Ayayaya.
Horait, mubvunzo wedu wekupedzisira vaManyatera. Ii, uyu ndokuti munondonyora mava kumba manje. Mondonyora rondedzero yenyu semusoja, muri musoja, muchitsanangura zvakaitika muhondo. Ii, then moya mosabmita Ndopatichazokufonerai tikuudzai kuti vana vawana nzvimbo here mochitenga mauniforms avo asi for the meantime ndoda kungoona hangu kuti vana vari kuziva zvakadii ndongointerviewa zvishoma shoma kwavari. Haa madam manje pekunyora rondedzero apo ka. Haa ini handina chandinganyora ringatongodzoka page riri blank nekuti inini haa ndakafa hondo ichangotanga ka saka kuti hondo yakazonopera sei haa panenge pondinetsera dai henyu maita zvatawa natawa at least zvinobva zvatibatsirawo vakawanawo nzvimbo pano pavhc
I am jumping. I am jumping. I am walking. I am dancing. I am dancing. Ooh, well done, well done. Tawa na tawa. Ah, makangwara. Aiwa, vamanyatera. Zverondedzero chiregerai. Nzvimbo yevana yatovakwa vakangwara zvisingaiti. Aiwa, chero nemi mapindiro enyu aya maita. Ndanatsokuona kuti Vana ava vakatodza imimi. Aiwa haa ndafara chose nzvimbo yatovapo saka imimi makundotsvagira vana mauniforms muchandopihwa tsamba ine zviri kudiwa list yacho yezvinodiwa panapa eh, enrollment letter nezvinodiwa then moya mosubmita haa maita basa chokwadi kana mapawo nzvimbo tawa natawa haa tawa maona nzvimbo tawa maona nzvimbo chiita naye high five tiinde kumba sho

Jokes Unlimited Multimedia, cheaper, better, faster event planners.
Makadiko makadiko baba wachishunye. Tiripo wakadiwo mwanangu. Ah kunoku ah kuna kumira zvakanaka. Magona mukauya shuwa ah corruption ah yanditambudza. Ende corruption yazopinda mumba mangu mwedzi unowu. Munoziva ah ndarwadziwa. Vadzimai vangu nhasi vakunditi ah vana kunotogwa kwavakaita mafoto ku trip. kwanzi foto i 3 dollars ini ah i 3 dollars ndivadzimai vangu apa ndokubva ndabva ipapo ndokubva ndati rega ndibvunze mwana ndikati ko nhai mwana mafoto kwakanzi marii mwana akati ah mafoto kwakanzi i 2 dollars 50 ah, i 2 dollars 50 ndikati ah alright regai ndiinde ndinobvunza mudzidzisi wacho pandaona mudzidzisi wacho ndikati ko nhai mudzidzisi ko mafoto akatogwa vana kwambonzi imarii zvikanzi e foto takaudza vana kuti i 2 dollars ha mari dziri kumbofamba sei idzi ndikati rega ndinotsvaga headmaster wacho saka ndadarika napo ndichitobva kuchechi apa tikasvika ikati ko nai headmaster ko mafoto akatogwa vana kutripi makambotii mari zvikanzi idollar 50 saka izvezvi apa nditori mumba umo nditobva kufonera cameraman wacho ndiri kumubvunza kuti ko imimi makuita mafoto 3 dollars 1 ko zvambomira sei zvikanzi ah foto idollar

Ichisvika manje nemudzimai wangu kwandiri inini yakunzi 43 dollars. Saka magona mukauya baba vachishunye mumbozama kuti batsirawo kuti chero huori hwacho ihuhu hwapinda mama wangu toe tichitangira mumba here tichitangira kuchikoro here kana kuti kudii.
Mwanangu nhau yawataura ndainzwa ende huori huri pachena. asi hona zve mwanangu ini kwandabva kumusha uku ndichiuya kuno ndakuunganidza izvo izvezvi ndafambira nechinangwa cherenti mari yangu yerenti ndo yandiri kuda mwanangu izvo zvawataura zvo ndazvihwa zveshuwa huori huri pachena asi haisiyo nyaya ndavinga ndavinga mari yangu yerenti kuti ndikwanise kudzokera kumusha baba nyaya yerendi yamuri kutaura inhau yakanaka manje pane mistake yakaitika panhau yemari yenyu yerendi mari iyi ndakanga ndaiunganidza yakatokwana saka last sunday pandakaenda kuchechi yava nguva yeoffering e, ndakaita mistake ini ndaida kubvisa dollar pamari yeoffering saka time yandaida kubudisa dollar us muhomwe pakabva padona 100 dollars us yenyu yaiva yerendi saka sahwira wangu mwe wandaiva naye wekuchechi wandonamata naye akabva anonga 100 us ya ndokubva andipa saka kundipa kwaakaita i ndakangofunga kuti hamunhu aita usimbe hwokuenda kumberi ko kunodii kunobvisa chipo chake saka i ndakabva ndangotora dola us randaiva naro ne 100 us yaanga andipa ndobva ndangonozviisa mundiro yemupiro zvakadaro kureva ndakabvisa 101 us saka ndasvika kuno kumba manje ndopatakati ha ko mari iye yafamba sei sahwire wangu akunditi a paipai paunga uchida kubvisa dhola pabva paita kuti wawisa 100 us ndobva ndakupa ndafungidzira kuti wazvidi wazviona saka ndo mistake yakaitika iyoyi kutoti mari yenyu yerendi ndakabva ndaibatanidzira pamari yezvipo 100 us saka ipapapa ndikutotambudzika kuti ndoenda kumapurisa here ndoita sei saka imimi matogona kuti vako maita matogona maita semunhu mukuru madi mauya 100 ndakanga ndinayo but pari zvino ndakazonoibatanidzira nemari dzeoffering
mwanangu wonditaurira kuti inini mari yangu yerende hauna wakanopa mufundisi ini ibve kumusha kwachishunyeko ndiye pano pamusha pangu imba ino iyi haisi yekuchechi imba ino ndeyekwachishunye ini ndabva kumusha wondipa mari yangu ndoisa muhomwe ndoshunyira mari yangu ndodzokera kumusha iyi nyaya wakutaura kuti handina mari yerendi ini mari yerendi ndoyandiri kuda pano nhasi mangwana ndofuma ndodzokera kumusha kwangu mari yangu yereni ndiri kuida izvo zvekuchechi ndezvekuchechi pano ndezvepano kwachishunye ah, mufunge ndambenge ndatombofunga pfungwa yekuinda kumapurisa nenhau iyi kuti vangandibatsira asi ah, nekuti ndaichaya kuti kumachechi vanorifanda kana kuti vanoita sei pandachiti mangwana ka mwanangu
zvawataura kuti mangwana ini ndakakupa imba ine yekuti mugare pano magara pano mune muchindipa mari yangu yerendi ndodzokera kumusha Zvino zvawakutora zvamangwana unenge wandipa here pekuvata panoti ndiende mangwana kwamufundisi kwacho?
Ya ndopfungwa yenda ndiinayo kuti mangwana tikaenda kwamufundisi tikanovatsanangurira chiitiko chakaitika imi pekuvata baba tinokupai munongowanawo pekuvata panapa mangwana baba vachishunye toenda totsanangurira mufundisi mafambiro akaita nyaya pamwe vanogona kurifanda pamwe kudaiwo hamheno kuti mangwana vanoti kudii.
Pakanaka mwanangu, mashoko autaura akanaka, ndinombomateerera kwezuva ranhasi. Kana uchinge undipa pekuvata hako, bva unondipa ndovata. Mangwana tofuma toenda kwamufundisi kwacho, asi ini nyaya idzi handifaniri kudzifambira dzekwamufundisi. Ndava nekuti nyaya dzako dzawakaitawo dzekuchechi kwako, ini handindi kuchechi kwako. Saka somashoko awataura ndombomateerero kwanhasi, toenda mangwana acho, mari yangu ondipa, ndodzokera kumusha mwanangu.

Jokes Unlimited Multimedia, cheaper, better, faster event planners.
Kubetsera kwandakaita mwana uyu eh? baba vake ndo vakauya kwandiri handina kupopera eh? muri kuzviwa ende kana tikatozopinda mukati menyaya iyi totoona kuti imi muri imweni ah. uri kutendekani kumweya chako chako takaona muchibudani Ndati uri kutendekani? Madzi baba, sabhuku, vatete, ini chandinongoda imari yangu ina, ina baba. Chandoda imari yangu. Kana vakasandipa mari yangu, imi chindipai ka miriyoni racho. Miriyoni yeko iwe mhani mfana iwe. Naimi madzi baba, naimi ive sabhuku. Hamusori makaita semurire mukuru.

Handidi kuramba nditaura nyaya iyi. Eh, Handiti eh. ndangouya kuti tijekeserane chete. Yes. Handiti ka tingobudirana pachena. Pachena. Mapowers etinenge tinani tinawo. Ehe. Chokutanga chotoda kukubetserai imi mapenzi matatu auya pano. Ini run'anga rwangu hahuzi hwokuvanza. Run'anga rwangu rwakatekeshera nepasi rose, the whole world. vanhu vanouya pano handisi ndovapa mapasipoti handisi ndovapa mavhiza indoti yazionela ziya uya loga unouya woga uyezve mutaura aneni musati matipumha ziva kuti mukutaura navanhu vatatu vari pamunhu wani three jackets one person ini vatete chandioaitaura
Ndine bhachi rousabhuku wendinotonga nahwo dunhu rangu rose vanhu vose ava they are under me. Ah. Ndine bhachi ramaplango omuti svikiro rendinoshandisa kurapa vanhu vose vana matambudziko ende munhu waya nedambudziko rake oga opuhwa zviga zvake chi oga sezvakaita mwana uyu naivatete inini dai mamuchitondi nzira tsitsi ndakapenga kwegore rose ko kana tikakaukuleta tikati miriyoni divided by 12 hapana were mari yavanofana kuti vandipa hongu yekuishandisa kwavakaita vanogona kusandidzosera ko yekupenga kwandakaita asi ndinonyanya kukuzokubhulema iva tete makandirapisira chii namasatendeka ah, baba vako iwe maiatendekaamurapwa waziwa uyo asi hapana ah, usatirikane ingati asimba kudarika ine Ndinokuhaka. Hayi ndinokuhakawo. Munomuraya. Ah, ah. iwe. Iwe. Eh, chi. Iwe. Chi. Iwe. Chi. Unotamira mapulango omujeri. Mapulango omujiwei. Uri kuda kutamira mapulango omujeri. Iwe unoda kupinda muna Eria. Eria. Isaac Abraham kupinda maru. Hey, vakomana. Ndinokukama David. Ndinokukama David zego. Usapumura nzvimbo yangu. Ndinokupaza mhazha iyo.

ini tichipikirana kubhejerana ini handibhejwi ruti usanditira kuti ruti unoitira kumba kwako waziwa uruta kana titeka utitika uti to kana kuti tu kumba kwako handibhejwi usandibaya nemashurawo Ini ndinoda kubhejera. Wazviwa? Imi vaimi newe mukomana iwe munoureza munhu. Kuraya. Kurayireza munhu ndokubhejera. Wawakashandira vakapora. Oh, oh.

Makadii maZimbabweans rangu zita ndinoitwa Doctor Manyatera the bachelor of comedy tisitakaekita hatidzori tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso pati 1 tina mabiri bobi namapiri vhonyongo tikaekita pati 2 yamai vekuchema hangazi parufu yekumba kwabig john svikimbi denimbi Ndabva tazoekita part 3 eh, munhu akaisiwa makidini embwa tikazoekita part 4 yainzi house girl ndobva tazoekita our fifth production tina mudhara fredi manjanima mudhara kapfupi tina machisa namainga pamwe chete namarabha tikabva tazoacta production yedu imwe yainzi manyateri akagadzira ndege yamapepa nathe late mukoma gringo iko zvino takuvigirai play inonzi iyo hazviperi zvakanaka tina mukoma sabhu kuvhara zipi nacheameni pamwe chete nambuya mai johni ndinovimba kuti muchanakirwa ndava pati 1 ndiyo yatakuvigirai pati 2 dziri kutongobuda dzakarumana takaita nababa fidelis pamwe chete nasi iyoyo neumwe anoitwa iye masaisai saka tiri kuti kudii mafanzi hazviperi zvakanaka yabuda e, muchitongotapirigwa muri mukati memudzimba imomo saka tine 6 in 1 yakabatana maplay edu ese ari 6 kubva pati 1 kusvika pati 6 saka tine tingosangana mukati imomo tiri kungoti kumaartists ese vari kuita madhiri iwo yawa munongotibata kana pane pamwe pamida kuti timbokubatsirai timboisawo ruoko angava mamusic artist kana kuti vari kuitawo madhirama vari kutanga kana kuti vagara vari kutoita munongotibata macompanies anenge achida kuitwa advertising munongotifonera tinoita matv adverts tinoita maradio jingle tinoita maroad shows tinoita all types of advertising toadvertise mabusiness enyu pamasocial media platforms edu ndofunga namba muri kungodziona dziri pazasi pescreen ipapapa saka tiri kungoti tapirigwai nemutambo hazviperi zvakanaka bho zvekuti